ס'האלט מיט דף קג עמוד ב', דריי שורות פון אונטן, אמר רבי יוחנן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, דערמאנען די ספאנסער פאר די חודש, רבי נחום ברויער, לכבוד התורה ולומדיה, די אייבערשטער זאל העלפן די ברכת התורה זאל מגין זיין פאר אים און פאר די גאנצע משפחה. מ'גייט רעדן נאך וועגן הכנסת אורחים. מ'האט עס ארויסגעלערנט, מ'האט עס געמענטשענט ביי מיכאל, און מיר גייען עלאבערעיט די מעלות, מ'וועט זען פעלערדיגע מעלות פון הכנסת אורחים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קיסמא. גדול ללגימה, וויטש איז לייק א טעימה, די סוואלאווינג, מאכט מאכלים וואס מען געבט פאר אורחים, פאר מענטשן וואס פארן אדורך איז אזוי חשוב, שהרחיקו שתי משפחות, האט ערווארטעט צוויי משפחות, מיר זעהן אין די גמרא אלע פרטים פון די פון די ליסט, דאס איז ריפערינג טו עמון און מואב מישראל, וואס מען האט זיי צוריק געהאלטן זיי קענען נישט מען קען עס נישט, מען האט זיי ערווארטעט זייער זייער ווייט, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק לא יבואו עמוני עם מואבי, וואס ווילן זיך מגייר זיין בקהל השם, גייט זיי נישט עקסעפטן, זיי טארן נישט חתונה האבן מיט א אידישע פרוי, ווי דאנט וואנט דעם, פארוואס זאגט די פסוק, אל דבר אשר לא קדמי אתכם בעליכם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, סאו מ'זעט די נעגעטיוו, די נישט געבן ווי הארב ס'איז. פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געגעבן די אידן צו עסן. פון רבי יוחנן, דאס איז געווען אין נאמען, רבי יוחנן האט צו נאכגעזאגט אין נאמען פון רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוחנן די דיו מ זעהט אז די מעלה פון געבן צו עסן מרחקת את הקרובים ס'דערווייטערט די וואס וואלטן געדארפט זיין נאנט און מקרבת את הרחוקים ס'מאכט נאנט די וואס וואלטן געדארפט זיין ווייט און מעלימת עין מן הרשעים ס'איז גורם די אייבערשטער זאל צומאכן די אויגן כביכול נישט קוקן אויף די עבירות פון רשעים און זיי גייען נישט ווערן געשטראפט אזוי ווי זיי וואלטן געדארפט ווייל זיי האבן געטון הכנסת אורחים און משרה שכינה על נביאי הבעל אפילו פאלשע נביאים שלעכטע מענטשן, אבער זיי האבן זוכה געווען צו האבן א עכטע נביאה, ווייל זיי האבן געטון הכנסת אורחים, ושגגתו עולה זדון, דער וואס האלט זיך צוריק בשוגג פון הכנסת אורחים איז כאילו ער האט עס געטון במזיד, און די גמרא גייט מסביר זיין סטעפ ביי סטעפ עווערי זאך וואס מען האט דא דערמאנט דא אין דער ליסט, סאו מרחק את הקרובים. קיף ד עמוד א', מיין עמון און מואב, זיי זענען געווען זייער נאנט קיין עם ישראל, זיי זענען געווען פון די צאצאי לוט, פון די קינדער פון לוט א קרובים צו אברהם, און פאר סאם ריזען מען האט זיי דערווארטעט פארוואס זיי זאלן נישט קומען ווייל זיי האבן נישט געגעבן צו עסן, ווייל זיי האבן נישט געגעבן צו עסן אויפן וועג ארויס פון מצרים, ומקרבת את הרחוקים קיף ד עמוד א' לערנט מען ארויס פון מישראל, דאמר רבי יוחנן, בזכר, ווייל ישרוי האט געזאגט צו זיינע טעכטער ווען מען האט גערעדט וועגן משה רבינו, קרן לוי, רופטס אים צוריק אין די הויז אריין, ויאכל לחם פשוט פשט מיינט ער זאל עסן ברויט, זכי בני בניו די אייניקלעך פון ישראל וישבו בלשכת הגזית זענען געווען חברה פון די סנהדרין הגדולה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק משפחות סופרים, דאס איז די סנהדרין, יושבי ארבייטס, תירוסים, שמוסים, סיחוסים, היימו הקינים אלעס זענען אייניקלעך פון די קיני הבאים מחמת אבי ווייס רייכאוו, סאו די אלע וואס מען האט דא אויסגערעכנט זענען אלע קינדער פון קינים. איינע פון די נעמען פון יתרו איז געווען קיני. איך זע וואס אמשטייט אין פסוק ובני קיני חוסם משה עולים העיר האדמורים מספינא יהודים זענען געגאנגען צום מדבר יהודה אשר בנגב אראד וילך די גאנצע שבט בני קיני זענען געגאנגען וישב את העם זיי האבן זיך באזעצט מיט די פאלק סאו זעהן מיר פון דעם די קיינים וואס זענען געווען פון די קינדער פון די שטער פון משה ישרוי, ווייל זיי זענען געזעצן אין לשכת הגזית, זעהן מיר זיי האבן זוכה געווען, פארוואס? ווייל זיי האבן אריינגענומען, ווייל ישרוי האט אריינגענומען משה רבינו האט אים געגעבן צו עסן אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי א אורח, און מעלימת עיניים מן הרשעים לערנט מען ארויס ממיכו, זיין ברויט איז געווען אוועילעבל פאר די עוברי דרכים, האט מען אים געלאזט און לעט הים רעסט און מען האט נישט באשטראפט אויף די עבירות וואס ער האט געטון, ומשרה שכינה על נביאי הבעל, אזוי ווי מען זעהט מחברו של עדוי הנביא, ער איז געווען א נביא שקר, און בזכות וואס ער האט געגעבן ברויט פאר דער עדה און דער נביא, האט דער אייבערשטער גערוהט זיין שכינה אויף אים, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויהי היים יושבים אל השלחן, זיי האבן זיך געזעצט צום טיש, ויהי דבר השם אל הנביא אשר שיבו, דער וואס האט אים אריינגעברעגט, סאו אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק, אז עדוי הנביא איז א משל, אונז האבן גענוצט אלס א עקזעמפל, פאר איינער וואס איז האט נישט אויסגעהערט, וואס האט נישט געפאלגט זיין אייגענע נביאות, זיין אייגענע וואס ער האט אליינס באקומען פון אייבערשטן ער האט עס נישט געפאלגט. ער האט געהאט א נביא ער זאל נישט צוריק גיין קיין בית אייל און אויך ער זאל גארנישט טועם זיין קיין שום מאכלים, ער האט געטראפן דעם נביא שקר פון די נביא אייל און יענער האט אים משכנע געווען קום צוריק קום יא צוריק און אויך האט אים געסערווט ער האט אים געגעבן צו עסן און ער האט געגעסן און דעמאלס איז אנגעקומען די נביא צו דעם נביא דער נביא שקר אז עדוי גייט שטארבן און פארוואס האט ער זוכה געווען צו די נביא פון די אייבערשטער אליינס ווייל ער האט געגעבן צו עסן איווען דאו לאמיר געדענקן די איז די עסן איז געווען באיסור הי וואזענט סופאוזד טו דו איט הי וואזט נאט רייט אבער מיט דעם אלעם ווייל ער האט געטון הכנסת אורחים האט דער נביא שקר פון די בעל זוכה געווען צו א נביאה פון די אייבערשטע אליינס מען זעט ווי שגגותיו עולות זדון גמר רבי יהודה אמר רב אלמלי הלווי יונתן לדוד ווען יונתן וואלט באגלייט דוד המלך ווען ער איז אנטלאפן פון שאול און ער וואלט אים געגעבן צו עסן שטיי ככרות לחם א סענדוויטש פאר אינדערפרי א סענדוויטש פאר ביינאכט א וואן דעיס ווארט אוו פוד און נהרגו נוב אירע כהנים וואלט די שטאט נוב נישט געווארן געהארגעט, ולא נטרד דואג האדומי דואג האדומי וואלט נישט געהארגעט ווען געווארן ווייל ער האט גע'מסר'ט וועגן נוב צו שאול, ולא נהרג שאול לשלושת בניו און שאול און זיינע קינדער וואלטן נישט גע זיינע דריי קינדער וואלטן נישט געהארגעט געווארן, ווייל לאמיר געדענקען פארוואס האט מען געהארגעט נוב אירע כהנים, ווייל זיי האבן געגעבן צו עסן פאר דוד המלך און כאילו ער איז א מורד במלכות אגענסט שאול, נאר ווען יונתן וואלט אים געגעבן צו עסן וואלט געגעבן צו עסן פאר דוד המלך, וואלט דוד נישט געדארפט בעטן פון די מענטשן פון די שטאט נוב, אויב אזוי וואלט מען נישט געהארגעט שאול, ממילא וואלט שאול און בניו געבליבן לעבן, און די אלע מענטשן וואלטן געבליבן לעבן, אבער פארוואס זענען זיי נישט געבליבן לעבן? ווייל ער האט נישט געגעבן צו עסן, זעען מיר די חסרון פון נישט געבן הכנסת אורחים, ווי הארב ס'קען אמאל זיין. ס'איז זיכער די אלע גמרות איז אלץ נישט.
אין היינדסייט איז טווענטי טווענטי.
איז געשען ווייל מ'האט נישט געגעבן צו עסן.
אקעי, באט אגעין, אין היינדסייט טווענטי טווענטי, די קוקסט איבער פון א מייקראסקאפיק וויו פון אויבן, וואט סטארטעד איט, ווייל ער האט נישט געגעבן צו עסן, ווען ער וואלט געגעבן צו עסן, די סטארי וואלט סטאפ דער, ער וואלט נישט געדארפט גיין בעטן צו עסן פון די מענטשן פון נוב, וואלט מען נישט געהארגעט נוב ירא כאן, וואלט ער נישט געשטראפט געווארן, וואלט מען נישט געפאנישט די אלע זאכן.
אמת? די די פריוויעס וואן טאקע געווען יו נאו בפרט די די די א מינע מויב טאקע די די די די די נייגעריג זאך מיט כוונה רייט יא גוד פוינט וואלט אים אנגעפרעגט די שאלה פון קערעסטיר פארוואס מאכט אזא עסק פון עסן אזא גרויסע עסק פון טיילן עסן סאו ער פלעגט טיילן עפעס אזא קלעבעדיגע געמויזעכטס פון וואס כ'קען כ'זאג עס נישט ארויס ריכטיג אבער בעיסיקלי די ווארד איז מאמעלקע, מאמעלאקע, עפעס אזא סארט מאכל, איט וואס בעיסיקלי לייק א סיריעל, א סטיקי העווי סיריעל לייק א פארינערס טייפ אוו פוד. האט מיר געפרעגט וואס ביסט אזוי ביזי מיט עסן, האט ער געזאגט איך וועל ארויפקומען אויף יענע וועלט און מיר פרעגן האסט עפעס געלערנט, עלעך זאגן יא. ער האט איבערקוקן די לערנען און מען האט זעהן ס'איז פול מיט תמיהות פול מיט מחשבות זרות, ער האט קומען א מלאך, אזוי האט ער געזאגט, איך זאג נישט אז עס איז אזוי געווען, אזוי האט ער געזאגט, קומען א מלאך אזוי געבן א צעבלאז די גאנצע לערנען, ווי אזוי איז געווען דיין דאווענען? ער האט געבן א קוק, אה איך האב גוט געדאווענט, געבן א קוק געווען פול מיט תמיהות, דער האט געקוקט יענער האט געקוקט און די מלאך האט קומען, ס'האט נישט בלייבן קיין זכר, ער האט טרייען פרעגן וואס טוען הכנסת אורחים, יא, וואס האט ער געטאנט, מאמע לאקע, וואטעווער די ווארד איז, דער קלעבעדיגער מוח זיך. כ'הער נישט. מאמע לידער, אקעי, וויאזוי די, מיין מאמע האט'ס אויך ליב געהאט, מיין מאמע האט'ס אויך ליב געהאט, וואטעווער איט וואס, איט וואס. מאמע ליגער מיט א גימל, אקעי איי עקסעפט איט, איי סטענד קארעקטעד, כ'האב געזאגט א הקדמה, כ'ווייס נישט וואס די ריכטיגע ווארט איז, על כל פנים, מ'העט וועלן צעבלאזן די מלאך העט עס נישט קענען צעבלאזן, דאס גייט בלייבן, דאס איז א זאך וואס איז זיכער, מ'טוט א חסד, בלייבט עס זיכער, הכנסת אורחים האט אזא כח. און ווי פאסט עס ריכטיג ווייל מ'האלט ממש שלושים יום קודם החג, אונז זעמיר יעצט ג' ניסן, דרייסיג טעג פאר ג' אייר, ממש צוגעפאסט צו די היינטיגע גמרא ווי ר' סטעפאנסקי וואלט געזאגט, א כוס פראם השם אזוי ווי רבי מינדסטענס האט אונז דא דערמאנט. אקעי. נאו, פארוואס האט מען, צוריק גיין צו די נעכטיגע שמועס, פארוואס האט מען נישט אויסגערעכנט אנדערע מלכים וואס זענען געווען רשעים גמורים צווישן די וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא? אבן נעימה לא מני את אחת, פארוואס האט מען נישט אויסגערעכנט אחת צווישן די קעניגן? און רבי ירמי' בר אבא מפני שהיא מיטל בין שני צדיקים, ער איז געסענדוויטשט צווישן צוויי גרויסע צדיקים, בין יוסם וואס איז געווען זיין טאטע, לחזקיהו וואס איז געווען זיין זון, און ביידע זענען געווען גרויסע צדיקים, און די מאראל זאגט אז די פאקט דעט הי וואס פאזישענד צווישן צוויי צדיקים מיינט אז ער געהאט, ס'איז א סימן אז ער געהאט א חלק אין עולם הבא, ווייל טאמער נישט וואלט דער אייבערשטער נישט צוגעפירט ער זאל זיין צווישן די צוויי צדיקים. רבי יוסף וואלמער מפני שהיו לו בושת פנים מישעיהו, ער האט געהאט בושה פון ישעיה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל ישעיהו ציי נא לקראת אחז, גיי ארויס אקעגן אחז, אתה ושאר ישיר בניך מיט דיינע אנדערע ישיר בניך דיינע אנדערע קינדער. סאו גראדע ירושלמי זאגט אז וזרע צדיקים נמלט, עס שטייט נישט וזרע צדיק נמלט, נאר ס'שטייט וזרע צדיקים נמלט, דאס איז געקומען צווישן צוויי צדיקים ער ווערט געראטעוועט, אבער ער האט אים געזאגט ער זאל צוריק גיין דארטן מיט די אנדערע מענטשן פון ישראל וואס זענען צוריק געקומען צו זיין בניך ובתלמידיך, ווען א ביי גרויסע דינערס ווען ס'קומט אריין א גרויסע רבי שטעלט מען זיך אפ, מקבל מן העני את פני האורח הגדול החשוב, די חשובע גאסט די גרויסע רבי וואס איז יעצט אריין געקומען, איז ביי די געלעגנהייט וויל מען פערסענלי באגריסן די צוויי גרויסע רבנים פון בארא פארק יוסל דעמענצער און מנחם רייער פארן אנקומען, פילטל א דרך לקובע די שמחה וואס אונזער חבר של אום פסח. וואלווי שטראבל וויל אריינגיין. וואלווי שטראבל וויל אריינגיין, אקעי איך מיין איך האב אים אריינגעלאזט. וואלווי ביסט דא? איי טינק עוועריבאדי איז אין. טאמער נישט בעט אים ער זאל טרייען נאכאמאל. ועיקר דאמרי ע, ווי האלט איך דא? אלקציה תעלת הבריחו עליונה, דאס ברענגסט אונז דארטן ארויף צו די אפער בריחו עליונה אל מסילת שדה כובש, צו די וועג פון די שדה כובש. נו, אויף די סוף פון די פסוק קען מען מדייק זיין, וואס מיינט מאי כובש? ווי קומט דא אריין כובש? יוזשעלי לאנדרי טוט מען נישט אויף א פעלד, מען טוט עס ביי די וואסער, ווען עס איז דא וואסער אויסצואוואשן די וועש, דארט האט מען געטון כובש. וואס מיינט כובש אויפן פעלד? סאו איכא דאמרי דכף שני לאפי' וכו' וועט זיך אוועקגעדרייט די פנים ווען עס אדורכגעגאנגען ליד יאש י אז ער זאל אים נישט באמערקן פארוואס ווייל ער האט זיך געשעמט פון די עבירות און וועגן דעם מידה טובה ווייל ער האט זיך געשעמט האט ער נישט פארלוירן זיין מקום בעולם הבא סאו בעיסד אויף די פשט קוי ווייס מיינט קוי ווייש ער האט זיך באהאלטן זיין פנים די גמרא זאגט אין ברכות אויף יו ט בייז עמוד ב' כל העובר עבירה און מתבייש בה דער וואס טוט א עבירה און ער שעמט זיך מוחלין לו על כל עוון ונושא וואס איז מען מוחל פאר אלע עבירות יא סאו פארוואס בלייבט סענדען וואס קענען טון דיין עבודת הקודש. ווער קען דא האבן די תגובה זאגן איכלע די קצרה סוכה פאר ריישע וכו' די וועג וויאזוי מ'פלעגט וואשן וועש איז געווען ס'איז געווען אזא גרויסע קיילע מיט פול מיט לעכער א ערנדע קיילע פול מיט לעכער און מ'האט עס אנגעפולט מיט וואסער און געבירעט מ'האט עס געהאקט פון אלע זייטן געסטרעינדעט דאס איז ס'האט ער גענומען די לאנדרי בעסקעט לאמיר עס רופן און אראפלייג פרעסט מיר יו ט יאסי, ווייל אז נישט הערט מען זיך צוריק. אקעי. און ער האט געלייגט די לאנדרי בעסקעט אויפן קאפ, און אזוי איז ער אדורכגעגאנגען, ביי ביידע איז געווען א סערטען בושה, ער האט זיך געשעמט וואדעווער, ער האט זיך אוועקגעדרייט פיזיקלי די פנים, אדער האט ארויפגעלייגט א בעסקעט אויפן קאפ. ויקד דם ריכטער קצר סוחב ורישא וכו' און אזוי איז ער אדורכגעגאנגען, און ווייל ער האט געהאט די בושה האט מען אים מוחל געווען אויף די עבירות. נאי מה לא מני את עמון, פארוואס האט מען נישט גערעכנט עמון צווישן די קעניגן וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא, נאר כבודו של יאשיהו וואס ער איז געווען זיין זון, זיין זון איז געווען א צדיק, היות זיין זון איז געווען א גרויסע צדיק האט מען נישט געלייגט די טאטע צווישן די ליסט, פרעגט די גמרא מנשה נמי לא נמנה, מען זאל נישט רעכענען מנשה פארוואס נאר כבודו של חזקיהו וואס איז געווען זיין טאטע, וואס זיין טאטע איז געווען א צדיק זאל מען אויך נישט ארויס רעכענען, אויב די זאגסט מען רעכנט נישט אויס א רשע ווייל ער האט א חשובע זון, זאל מען נישט אויס רעכענען א רשע ווייל ער האט א חשובע טאטע. זאגט די גמרא ברור מזכה אביו, א זון קען מזכה זיין זיין טאטע אפילו אויב די טאטע איז א רשע ווייל די זון איז הייליג און ערליך גייט מען אים מוותר זיין, אבער אביו לא מזכה ברו, א טאטע קען נישט מזכה זיין פארן זון דורך זיין צדקה אז מען זאל ספעירן די זון, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק ואיני מידי מצל, קיינער קען נישט ראטעווען פון מיין האנט זאגט די אייבערשטער, און די חזל האבן עס געדרשנ'ט אין ספרי אין אברהם נטל את בנו את ישמעאל, אברהם אבינו האט נישט געקענט ראטווען זיין אייגענע זון, אגעין דאס איז לויט די שיטה אז ישמעאל האט נישט געטון תשובה שפעטער, און אויך ס'דא א גמרא אין בבא בתרא ט ז עמוד ב', די מדרש זאגט אז ישמעאל האט למעשה יא געטון תשובה, אבער עטליסט דעמאלטס ווען ער איז געווען א רשע האט ער זיכער נישט געקענט ספעירען, ואין יצחק מציל את עשיו. יצחק קען נישט ספּערן עשו פון די עונש פון הימל, אזוי אויך חזקיהו האט נישט קענט ראטווען זיין זון מנשה וואס איז געווען א רשע פון די עונש פון הימל, און ממילא איז מנשה קאונטעד צווישן די קעניגן וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא. נאו די ריזען פארוואס טאקע איז עלטערע און פארוואס איז די חילוק טאמער האט א חשובע זון הי געט ספעירד ווען האט א חשובע טאטע הי דאזענט העלפ. ווייל די עלטערן ברענגען די קינד צו דער וועלט, ממילא די גאנצע לעבן פון די זון, די מצוות וואס ער טוט, איז אלץ אויפן חשבון, אויפן קרעדיט פון די טאטע, אויב די זון טוט מצוות, איז כאילו די טאטע האט עס געטון וויע די זון דורך די זון, אבער פארקערט, די חיי ההורים, די חיים פון די עלטערן, האבן נישט קיין שייכות מיט די זון, סאו קען מען נישט זאגן אז די מצוות וואס די טאטעס טוען איז ווייל די זון האט, אפשר ווען ס'איז דא א פרייע טאטע און די זון מאכט אים א בעל שבעה אפשר האט ער באקומען קרעדיט ווייל איז כאילו ער האט אים געבוירן, אבער אן א רעגולער סירקאמסטענס גייט נישט א טאטע באקומען גייט נישט א זון באקומען קרעדיט פאר די מצוות וואס די טאטע האט געטון? נא, ווען עס איז דא א ערליכע זון איז האט די טאטע די קרעדיט פאר דעם, ווען עס איז דא א ערליכע טאטע האט נישט די זון קיין קרעדיט פאר דעם, דאס איז די שמועס. נאר די כלל אויף דעם פארוואס א טאטע קען האט נישט איז נישט זוכה צו די מצוות פון די זון, עס גייט אן אבער נאר לגבי שכר ועונש לעולם הבא. אבער בעולם הזה זעהט מען זיכער ס'דא וזוכר חסדי אבות, עושה חסד לאלפים, און ער ברענגט צו די, אונז בעט מיר אלעמאל די זכות פון אברהם יצחק און יעקב זאלן העלפן, ס'איז זיכער דא זכותים וואס קומען צו פון א טאטע, דאס איז אויף דער וועלט, אויף יענער וועלט, דער חלק פון עולם הבא קען נישט קומען אויף יענער אופן, און ממילא דער עיקר תועלת פון זאגן קדיש, ארבעט די מערסטע פאר א זון וואס זאגט פאר זיינע עלטערן, אזוי ווי מ'זאגט דא ברא מזכה אבא, אבער טאמער איז נישטא קיין קינדער רחמנא ליצלן דארף מעיין זיין וואס איז די סזיכער עס טוט עפעס אויף אבער עס נישט אויף די זעלבע אופן ווי ברא מזכה אבער דאס נישט סאו איך בין זיכער אין די פוסקים שטייט וועגן דעם אין ספרים הקדושים שטייט וועגן דעם אבער פשוט פשט די אלטימעט עלעוועישן קומט פון דעם וואס א זון זאגט פארן טאטן אבער לגבי א פרוי שטייט היות אשתו כגופו ס'איז ממש זיין שותף דעמאלס איז יא דא א ענין אז טאמער עס נישטא קיין קינדער זאל א מאן זאגן די מאן אויפטון לטובת די נשמה

און א פרוי פון די שטאט הענדן, הענדן איז א שטאט לעבן לאנדן, איז אים געקומען אין חלום אז זי איז נפטר געווארן א שטיק ממש דעמאלס, און ער האט געוואוסט ווער זי איז אבער נישט געווען קיין קרוב משפחה, און זי פארוואס איר מאן טוט נישט גענוג, ער געבט נישט אזויפיל צדקה לעילי נשמתה, שי קאוד ריעלי יוז איט אפ דער, און ער האט געזאגט אין חלום אז ער גייט, ער גייט קענען, ער גייט איבערגעבן די מעסעזש, פארשטייט זיך ער איז אויפגעשטאנען, עס איז סתם געווען א חלום. עס איז געווען אזוי עטליכע נעכט, אפאר מאל האט ער געהאט די זעלבע חלום, ביז איינמאל האט ער אים געפרעגט, היתכן, דו טוסט נישט וואס דו האסט געזאגט, האסט געזאגט דו גייסט גיין, האט ער צוגעזאגט ער גייט אזוי טון, אבער עס איז אויפגעשטאנען אינדערפרי, הי ווענט בעק טו היז ארידזשינעל מהלך, און ער האט גארנישט געזאגט, גיי רוף אן א עלטערע איד אין ענגלאנד, דיין ווייב האט געזאגט איך זאל, זאלסט געבן מער צדקה, אימעדזשין די סייט, מסתמא יא, וועלכע קאמפיין גייסטו יעצט פאר, איט וואלדנט סאונד רייט, ער האט אפגעשטופט און אפגעשטופט, ער האט גארנישט געטון. יענע נאכט פאר געקומען דא צו די רב פרויליך, האט ער צייט ער האט זיך געטראפן ווי ער שפאצירט אין א גרויסע פעלד, ער זעט ביים עק פעלד קומט ארויף סמאוק, ער זעט פון די סמאוק קומט ארויס די פרוי, און די פרוי קומט צו צו אים, דו האסט מיר צוגעזאגט דו גייסט זאגן מיין מאן, פארוואס טוסטו דאס נישט? פארוואס טוסטו נישט אזוי ווי האסט צוגעזאגט? זי האט אריינגעלייגט איר הענט אין די רויעך ענד גרעבד הים. ער האט זיך אויפגעוועקט שרייענדיג פון די יסורים, און הי פאונד סקארס פון פיער פינגערס אויף זיין אפער ארם פון א בורן. ער האט עס געוויזן צו ר' פרויליך, און דער ר' פרויליך איז געווען א קרוב משפחה צו דער פרוי, סאו זאגט ער וואט עם איי סופאוזד, העלפ מי אוט, וואט עם איי סופאוזד טו דו? ר' פרויליך שרייבט ער האט געהאט א פיקשער פון די ברי ביי זיך אינדערהיים יארן לאנג, ער זאגט ס'איז לעצטנס פארלוירן געווארן, זאגט ער האט געהאט א פיקשער דערפון ביי זיך אינדערהיים, האט ער געזאגט אקעי, איך גיי אנרופן דעם מאן, איך גיי אים איבערגעבן די מעסעדזש, און. ער רופט אן דעם מאן אין לאנדן אין הענדן, און דער מאן זאגט איך בין זייער ביזי, זאגט ער ס'איז וויכטיג פליז גיב מיר א מינוט, זאגט ער בי שור, בי שור, זאגט ער יא גלייב מיר ס'איז וויכטיג, זאגט ער איינער ווארט פאר מיך אינדרויסן, זאג איך בעט דיך ס'איז וויכטיג, זאגט ער כ'האף פאר דיך א גריס פון דיין ווייב, זאגט דער מאן אקעי דיס איז געטינג אינטערעסטינג וואטס גאוינג אן, דערציילט ער די גאנצע מעשה, דער מאן שווייגט, נאך אפאר מינוט רופט ער זיך אן אז דער מענטש וואס ווארט פאר מיך איז מיר געקומען אויפפיקן ער געהאט די זעלבע חלום, נישט מיט די ברי, אן די ברי, מיינעס די ברי, און ער גייט מיך יעצט דרייווען צו די ווייב'ס קבר, האט ער געבעטן אז דער בחור ער זאל נעמען, הרב פרויליך זאל נעמען דער בחור וואס האט באקומען די בורן, צו דער ראש ישיבה פון חברון, רבי חיים סארנא, צו ווייזן, דזשאסט טו סערטיפיי אז איטס ריעל, עס זאל, אז מען זאל עס נישט קענען לייקענען, אבוויעסלי אזוי האט ער געטון, אבער מען זעט די גרויסקייט, קודם כל מען זעט די גרויסקייט פון צדקה אויף דער וועלט, און ווי א מאן דארף טון פאר א פרוי, ווי מען דארף מזכה זיין. הנה.

אקעי יעצט האב איך פארלוירן די פלאץ, אקעי זאגט אבער די גמרא השתא דאתית להכי, יעצט זענען מיר צוגעקומען צו די החלטה אז א זון קען מזכה זיין די טאטע אפילו אויב ער איז א רשע, אויב אזוי אחוז נמי לא ימנע קען איך שוין זאגן די ריזען פארוואס מען האט נישט אויסגערעכנט אחוז די רשע משום כבודו של חזקיהו ווייל אחוז האט מען אויך נישט אויסגערעכנט ווייל זיין זון חזקיהו איז געווען א זון א גרויסע צדיק דארף מען שוין נישט זאגן די ריזען איז ווייל ער האט זיך געשעמט וועגן די בושה האט מען עס אראפגענומען פארגעט אבאוט די בושה די פאקט איז ער האט געהאט א זון א גרויסע צדיק דעטס ענאף א ריזען פארוואס מען האט אים נישט אויסגערעכנט. אקעי, קיף ג עמוד ב' איך האב געהאט א שאלה, א סערטען קעניג וואס מ'האט נישט אויסגערעכנט צווישן די דריי קעניגען, און מפני מה לא מני את יהויקים, פארוואס האט מען נישט אויסגערעכנט יהויקים הרשע צווישן די וואס האבן נישט קיין חלק אין עולם הבא, בשם דער רבי חייא ב ר רביעי וועגן רבי חייא ב ר רביעי ער האט געלערנט אז ער האט באקומען א כפרה נאכדעם וואס ער איז נישט אנגעקומען לקבורה דאס האבן שוין געהאט די גמרא צוגעברענגט עטליכע מאל, דאמר רבי חייא ב ר רביעי, כסוף שטייט אין פסוק. אויס כסוף ס'איז געווען אויסגעקריצט על גולגולתו של יהויקים אויף די סקול פון יהויקים, זאת ועוד אחרת, אין אדער ווארדס די נקמה פלאס אנאדער נקמה גייט אויך אנקומען, וואס איז געווען די מעשה? זקיינא דר' פריידא די זיידע פון ר' פריידא אשכח גולגולתו דבקו שדי בשער ירושלים, די זיידע פון ר' פריידא ר' ווערדאס רב חייא ברב אביה האט געטראפן א סקול ראללען אין די גאסן פון ירושלים, איך ס'איז וואסע געווען אויסגעשריבן אויף די סקול, זאת ועוד אחרת, קבורה האט ער עס באגראבן ולא יקבר עס האט זיך נישט געהאלטן באגראבעדיגעהייט, אסאך מאל ווען מ'גייט אין שפאס רחמנא לצלן דורך א שטארקע רעגן אזוי ווי א רעגן ווי אונז זעמער יעצט דא, מ'דארף נעמען די געלעגנהייט באדאנקן די אלע וואס זענען דא אפילו די גאס רעגן, כ'בין זיכער די באשעפער איז עס מחשיב און די בארדיטשובער וואלט זיכער געמאכט א גרויסע אייסיד דערפון, אבער כלומר מ'קען אמאל טרעפן שטיקלעך ביינער, פרעגמענטס פון ביינער, סאו ס'איז געווען ער האט געטראפן דארטן א סקול און ער האט עס באגראבן,

אמר, האט די זיידע פון ר' פריידי געזאגט, מלכי, למעשה, ער איז א קעניג, ולא יקשה לזלזיל לבית, ס'פאסט נישט מ'זאל אים אזוי פארשעמען. וואס האט ער געטון? באגראבן ארבעט נישט, ווי האו טו יוז דיפרענט מעטאדס. כרוכא בעשירא האט עס ארומגעוויקלט אין א זיידענע באקס, ועושה בשפתו, כ'מיין דאס איז די ערשטע מאל עס שטייט סעיף אין די גמרא, ועושה בשפתו, ער האט עס אריינגעלייגט אין א סעיף. חזית דער ביסי, די ווייב איז געגאנגען פסח'דיג מאכן, סברא האט זי געטראכט נאכדעם וואס אין די אנדערע גמרא האט מען געהאט אז זי האט עס איבערגעשמועסט מיט די לעידיס אין די סירקל, אבער די פרויען האבן געזאגט מסתמא איז עס די ערשטע ווייב הודא איצא קמאיס אהבה, מסתמא איז דאס זיין ערשטע ווייב סקאל און ממילא ער קען נישט פארגעסן, דא לא יקום מענטשן ולא ער קען נישט פארגעסן פון איר, שגרא שי גאט פראסטרעיטעד וויט איט, שגרא תנירא וקלסא, זי האט עס אריינגעווארפן אין די קאלעך אויוון און עס האט זיך פארברענט. עיין איז די כסוף יעצט מקים געווארן וואס האט מיר געשריבן אויף זיין גולגולת אויף זיין סקול זאת ועוד אחרת ער האט באקומען צוויי נקמות נאמבער וואן הי וואס ראולינג אין די סטריטס און נאמבער טו אז מען האט עס פארברענט די משהו איז מסביר די צוויי שטראפן וואס ער האט באקומען זענען געווען מידה כנגד מידה נאמבער וואן ער האט געשריבן אויף זיין באדי אונז האבן געלערנט נעכטן ווי mies האט געשריבן א טעטאו אויף די מקום הברית צו אויפצורעגן די אייבערשטער און ממילא האט מען געשריבן אויף זיין קאפ זאת ועוד אחרת נאכדעם האט די נישט באגראבן ס'איז נישט געגאנגען די באגראבן אויך אלס א עונש פון וואס ער האט געשריבן אויף זיין גוף נאמבער טו, ער האט געזאגט מ'קען עקסטשעינדזשן די לעכטיגקייט פון די אייבערשטער מיט די גאלד און זילבער וואס זאלן לייכטן, איז ער פארברענט געווארן אין די פייער וואס ער דארף נישט האבן די התורה מאלעסטן נאר טו. נאר די עונש פון נישט קומען לקבירה האט האט פארגעבן אויף די עבירות פון יהויקים ממילא היז אינקלודעד לעולם הבא, למעשה געהאט אזא גרויסע בזיון האט ער זוכה געווען ער איז יא עווענטשעלי אנגעקומען צו עולם הבא. באקט הכנסת אורחים. תני אמר רבי שמעון בן אלעזר, בשביל הטוב בעיניך עשיתי, דאס הייסט, וועגן די עבירה וואס דער קעניג חזקיהו האט געזינדיגט ווען ער איז געווען קראנק, ער האט זיך אליינס באלויבט, ער האט געזאגט, אנא ה', איך בעט דיר באשעפער, זכור נא, געדענק, אשר סלחתי לפניך באמת ובלב ובשלום, והטוב בעיניך עשיתי, איך האב געטון ספעשל גוטע זאכן, די גמרא אין ברכות זאגט דארטן וואט עקזעקטלי האט ער געמיינט צו זאגן דארטן, דארט שטייט אז ער האט מייסד געווען, מען האט סומך געווען גאולה לתפלה, מען זעט ווי חשוב ס'איז, ס'זאל זיין אן א הפסק, ער סומך ווען גילה לתפילה, דאס האט גורם געווען די גייסט, לאמערס רופן גייסט, האט גורם געווען ער זאל זינדיגען נאכאמאל, סא און ער האט געזאגט פאר ישעי' ווען ער האט, ישעי' איז אים געקומען זאגן, זאלסט וויסן די אייבערשטער האט עקסעפטעד דיין תפילה, דו גייסט לעבן נאך פֿופֿצן יאהר, האט ער געבעטן גיב מיר פרוף אז איך גיי לעבן נאך פֿופֿצן יאהר, מה עוז כי ירפא השם לי, געב מיך פרוף אז די אייבערשטער גייט מיך אויסהיילן, און דאס האט געוויזן א לאק אוו אמונה, בשביל מה עוז, וועגן די עבירה וואס ער האט געזאגט גיב מיר פרוף, נאכרם אכלי על שלחנוי, האט ער געהאט גוים עובדי עבודה זרה האבן געגעסן ביי זיין טיש, און מען זעט דארטן אז די מו עוה'ס זעהן אז ווען בראדאך בלאדין דער קעניג פון בבל האט געהערט וועגן דער מירעקל רפואה וואס ער האט געהאט, האט ער געשיקט שלוחים צו הערן וואס איז געווען די דיטעילס און געשיקט א גרויסע מתנה, סאו חזקיהו האט זיי מכבד געווען ער האט זיי געגעבן ענד הי ווענט אוט אוו היז וועי הי אאוט דיד הימסעלף מיט זיי מכבד זיין און דאס איז גערעכנט פאר א גרויסע עבירה, משום שנכרים אכלו על שולחנו היות די גוים האבן געגעסן ביי זיין טיש גרים גלות לבנון זענען זיינע קינדער פארטריבן געווארן, אבער וואס זעהן מיר פון דעם? אז אמאל הכנסת אורחים איז קאנסידערט א עבירה, דאס איז די משל ווי הכנסת אורחים איז גערעכנט פאר א עבירה. מסילה לחזקיה דאס א ראיה צו די אמורא חזקיה, נישט די קעניג חזקיה, די אמורא חזקיה, ואמר חזקיה, די אמורא חזקיה האט געזאגט, כל המזמן עובדי כוכבים לתוך עובדי כוכבים לתוך ביתו משמש עליו, ער באדינט אים, מ'האט זעהן אזוי, ער באדינט אים אזוי, מ'האט זעהן דא אז די ווייב פון חזקיהו האט געסערווט דארט און געברענגט די וויין, קודם גלות לבנה ברענגט גלות פאר זיינע קינדער, שניהם אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די מסור פון יאשיהו צו חזקיהו אויף דעם וואס ער האט געגעבן גוים צו עסן ביי זיין טיש, און מבניך אשר יצאו ממך, פון דיינע קינדער אשר תולד וואס דו וועסט געבוירן, יקחו גייען גענומען ווערן קיין בבל, והיו סריסים בהיכל מלך בבל, זיי גייען ווערן סערוויס דארטן, זיי ווערן הארן דארט אין די הויז פון די קעניג פון בבל. פאר די שלוחים פון בבל זענען געקומען קיין ארץ ישראל שטייט אין פסוק וישמח עליהם חזקיהו חזקיהו האט זיך געפריידט מיט זיי קד ד עמוד א' תורת דברים ויראים את כל בית נכסו ואת הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב וגומר ואת כל כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו לא היה דבר אשר לא הערם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו אמר רב מהי בית נכסו וואס איז דאס וואס האט ער דארטן געוויזן די ספעשל זאך? דאס איז אשתו, ער האט אליין, ער האט געוויזן די פרוי פון חזקיה בכבודה ועצמה, ס'איז געווען די טאכטער פון ישעיהו הנביא, ער האט זי געוויזן פארן עולם, השקילסו אליין, זי איז געשטאנען און געסערווט די עולם די וויין. די ווארט נכסו איז א לשון פון שהשם ניקו, די אייבערשטער האט ארויסגענומען א ביין פון אדם הראשון און באשאפן מיט דעם די פרוי. למשל לערנט אז רב איז מודה צו שמואל אז ווייזט ניך אויס ווייזט דיך אויס אויס די בית זו אוצה אבער ער זאגט אז די פרוי איז די אוצה פון א מענטש כל כבידו ואת מלך פנימות דארף זיין באהאלטן פארדעם איז דא מענטשן וואס רופן די ווייב טייל רופן עס טאפ און טייל רופן אוצה דאס איז די מקור אוצרל דאס איז די ווייזט דיך אויס אוי די הויז, ווענדט זיך ווי גרויס, יא, אלעס איז אנטי ה. איך שמיל און משמיל זאגט בית גנוזה וועט געוויזן זיין א אוצרות הערלו ווען רבי יוחנן מיט זיין אוכל זיין א סארט וועפען וואס עסט אויף א וועפען היינט קען מען עס פארשטיין מיט די פעיטריעט מיסל יא א מיסל וואס האקט אראפ א צווייטע מיסל ער האט אים געוויזן די גרעסטע הערלו ווען וואטעווער איט וואס ס'קומט וואטעווער וועלכע פשט איר זאלסט נאר לערנען ער האט אים געוויזן צופיל אינפארמעישן, א קעיר ווי יסיירים מער ווי ער האט געדארפט, שטייט אין פסוק ויאמר שייועיל חזקיהו שמע דבר השם צבאות הנה ימים באים וניסו כל אשר בביתיך ואשר עצבי אבותיך עד היום הזה בבל לא יבוסי דבר אמר השם ס'גייט גארנישט איבערבלייבן פארוואס ביקאוז יו דיד יוסף ווייזן ספעשל אוצרות גייט גארנישט איבערבלייבן. אקעי די גמרא האט גענדיגט וועגן די עבירות פון מלכי היהודים וואס האבן צוגעברענגט די חורבן, יעצט גייט די גמרא רעדן פסוקים פון איכה און דרשנים וואס איז פרטים וואס איז דארט געווען? סאו שטייט אנהייב ביי אייך וואס שטייט? אייכו ישבו וואו דארט? אמר רבא אמר רבי יוחנן מפני מה לוקי ישראל ביי אייכו? פארוואס דער סאמטינג טו איט אז פיר פון די פינף פרקים הייבן זיך אן מיט די ווארט אייכו? סארי דריי פון די פיר פרקים הייבן זיך אן מיט אייכו א' ב' און ד' הייבן זיך אן מיט אייכו דער איז אבוויעסלי סאמטינג דער פארוואס זענען די אנשב געקומען מיט די ווארט אייכו? מפני שעברי על שלושים ושש כריסות שבתורה סאו זעקס און דרײַסיק עבירות וואס טו א איסור כריסות די ווארט אייכל בגימטריא איז זעקס און דרײַסיק. נאמען רבי יוחנן בן ניי מה לוקי באלף בית, אלע קינות, אלע פרקים הייבן זיך אן מיט אלף בית, די סדר, חוץ פון סימן ה' זענען אלע מיט די סדר פון אלף בית, מפני שעברי על התורה שנתנו באלף בית ממילא איז די עונשים געקומען אויך אויף אלף בית די סדר פון די אלף בית. נאו, לאמיר צוברעכן די פסוקים. איכה ישב בדד, ירמי' דער נביא האט דארטן געוויינט אז ירושלים זיצט בדד אליינס. אמר רבא אמר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי איך האב געגעבן א ברכה וישכון ישראל אז די אידן גייען רוען, בטח בדד, עיין יעקב על ארץ זאגן מסירה שאף שמו אויף יער פיטאל, איך האב געוואלט ס'זאל מקיום ווערן די ברכה פון בדד, יעדער איינער זאל קענען זיצן אין זיין פעלד, מיט א רואיגקייט, מיט א בטחון, נישט זיך צו זארגן פון די גוים, פון די חיות, מיט א שפע, אבער עכשיו זיי האבן עובר געווען אויף די תורה, יעבוד עד מושבם, גייט עס ווערן פאר א עונש, די באדע האט גייט זיין א עונש, זיי גייען אלע זיין דערווארטעט, ווייל מען גייט נישט וועלן זיין לעבן זיי, מען גייט זיין פארמיסט פון זיי. הוא עיר רבות היום, ירושלים איז אנגערופן די שטאט וואס ס'ווערט פארברייטערט, ס'וואקסט און וואקסט מער שנעלער ווי אלע אנדערע פעלקער, אמר רבא אמר רבי יוחנן, שהי' מעשין קטנה לגדול, וגדולה לקטן, רשי איז מסביר, כדי שיהיה להם בנים הרבה, רשי איז מסביר, נאכדעם וואס איינע פון די צוויי ספאוסעס וואס א דיפרענט עידזש ווי די צווייטע, די וואן דעט וואס אולדער איז אלעמאל געווען דעספערעט דעט די קלאק איז טיקינג, איטס נאט גאנע ווארק אוט, מילא האבן זיי געטרייט צו האבן קינדער וואס שנעלער. רבי אביגדור מילער ווען ער פלעגט רעדן צו די מאדערענע אידן און א פארום גרויסע משפחות פלעגט ער נוצן א עקזעמפל אזוי ווי אין בארא פארק אין וויליאמסבורג, דאס איז די ריכטיגע וועג, די בארא פארק אין וויליאמסבורג, איך דענק נאך געווען אין טאראנטא און די וויזשניצע רבי ר' מאטל איז געווען דארט און ער האט גערעדט דארט און ער איז איינגעשטאנען ביי א איד מיט א ראגענבויגן קאפעלוש, איך דענק נאך זיין זיידע און גראספערדיין. ער האט נישט געהאט אזא קאפעליטש ווי אייך, אזא רעגן קאפעליטש ווי אייך, געווען א חסידישע איד, נאכדעם האט ער געזאגט, נאכדעם האט ער געזאגט אז אז פאר איך בין מופט קיין מאנסי האב איך געהאט א הווא אמינא צו פארן צו מופן קיין בארא פארק, אבער ס'איז געווען א, איך האב געוואוינט אין וויליאמסבורג, ס'איז געווען א קראנקהייט דארט, מ'האט נישט געקענט האבן מער ווי צוויי קינדער, היינט איז נישט אזוי, ס'איז דא פֿערצן פֿופֿצן, אבער זעה דא אין טאראנטא דארף מען נאך אויסבעטן א ישיבה, עניוועי, אבער. וואוינען דא. זיי האבן געזאגט אז א פרוי איז ארויפגעגאנגען אויפן באס מיט צען קינדער אין ירושלים, און די דרייווער פרעגט זי האסט נישט געקענט איבערלאזן האלב פון די משפחה אינדערהיים, זאגט ער אזוי האב איך געטון, וואס ווילסטו פון מיר, דעטס עקזעקטלי וואט איי דיד. עניוועי, סאו דארט איז געווען גרויסע גרויסע משפחות, הויזן כ א אלמנה, אום רב י ד אום רב, שטייט אז ירושלים איז נאר געווען כ א אלמנה, מיט א כ א דמיון אזוי ווי אלמנה אבער נישט אינגאנצן, ולא אלמנה ממש. נאר וואס דען אלוקי איש אשר הלך וויילען אין מדינת הים, ודעתו לחזור אליו, די מאן איז טאקע אוועק געפארן פאר א לאנגע טריפ, עס וועט נעמען אפאר יאר ביז ער וועט צוריק קומען אבער עווענטשעלי גייט ער צוריק קומען, סאו איווען דאו די אייבערשטער האט זיך נעבעך דערווייטערט פון ירושלים באט הי דידענט גיוו אפ, ער גייט אונז נאך צוריק נעמען ער גייט אונז נאך צוריק ברענגען. סאו די די די ווען די אנדערע פעלקער, ווען א פאלק גייט אונטער, ס'איז דא אזויפיל פעלקער וואס זענען אונטער געגאנגען יא פון ווען די וועלט שטייט, גאנצע מדינות זענען אונטער געגאנגען, קעניגרייכן, נאפאליען, כ'לאז מיר אנכאפן וואן אוו די ריסענט משלים. נישט געבליבן קיין זכר, ווייל ווען זיי פאלן, פאלט מיט די סיין און ס'בלייבט נישט קיין זכר, מה שאין כן די אידן, זינט די אייבערשטער איז אונזער רעפרעזענטעטיוו כביכול, אויב אזוי די אייבערשטער איז חי וקיים לעולם, גייט אונז זיכער צוריק ברענגען זאגט אים משהו, דארף מען זיך נישט זארגן, די עין יעקב זאגט, דזשאסט לייק ווען די מאן פארט אוועק פאר א ביזנעס טריפ, איז ער מחיוב להלכה איבערצולאזן א אפוטרופוס ער זאל קעיר נעמען, צושטעלן וואטעווער נידס מען דארף האבן, וואס א שטוב דארף האבן, איז די זעלבע זאך מיט די אייבערשטער, אפילו אונז זעמער דערווייטערט פון ירושלים, שטעלט נאך די אייבערשטער צו, די פסוק זאגט,

נעשן סרים ליידער ניין ווערן זיי סרים ווייל די גוים זענען זיי מכבד מען האט עס געזען ביי יוסף הצדיק און וויב ווייט אזוי נספל געווארן פון זיין חכמה אזוי אויך די גוים גייען אונז מוראדיג מכבד זיין די מדרש זאגט רבותי עם אז די פאלק ווערט פאר רבנים פאר זייערע הערן דאס הייסט די כל מקום זאגט די מדרש ווי א ירושלמי איז געגאנגען ווי א ירושלימע איד איז געגאנגען האט מען אים אויסגעראולט א קארפעט וועגן מען האט געוואלט הערן זיין חכמה מען האט זיי עלעוועיטעד מען האט געזען די חכמה די קלוגשאפט סטעפאנסקי האט זיך עפעס פאררעדט ער האט געזאגט איי דאנט וואנט טו אפענד די ספרדים באט די איי קיו אוו אשכנזיק דזשוס איז העז עקסטרים היי לעוועלס, איך ווייס נישט וואט הי וואס ריפערינג טו באט דעטס וואט הי סעד. תני רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, מעשה בשני בני יודען שנשפו בהר הכרמל, צוויי יודן זענען נעבעך געפאנגען געווארן אין הר הכרמל, והוי שבוי מהלך אחריהם, זייער פאנגער איז געגאנגען אין בעק פון זיי, אמר לו אחד לחבירו, האט מהם לחבירו, האט איינער פון די צוויי געפאנגענע יודן געזאגט צו זיין חבר, קוף ד' עמוד ב', גמל שהמלכת לפנינו, דער קעמל וואס גייט אין פראנט פון אונז, אפאר אינטערסאנטע פוינטס, נאמבער וואן, שימו באחת מעיניה, זי איז בלינד אויף איין אויג. נאמבער טו, את העיר נישט איין אוידער, זי טראגט צוויי פעסטן, צוויי סעקס לאמיר עס רופן, אחת של יין ואחת של שמן, איינס איז וויין און איינס איז אויל. און שני בני יודא מנהיגים אותה, די צוויי פירערס וואס שלעפן די בהמה, אחד ישראל ואחד אחי, איינס איז א איד און איינס איז א גוי. אמאל אין שבוי האט ער פאנגען געהערט זייער ווערטער האט ער געזאגט, עם קשי עורף זענען א שווער פאלק, זיי רעדן זיך נאך איין זיי זענען גרויסע חכמים, באט ווען דו קוקסט זיי אן, מעיין אתמי ידען, וויאזוי ווייסטו עטץ וואס די אלע פאקטן וואס עטץ האט יעצט געזאגט? אמר להם דער געפאנגענער געזאגט, גומל ד אז דער קעמל אז עס איז א בלינדער אין איין אויג ווייס איך מעשבים שלפניהו, פון די גראז וואס ליגט אין פראנט פון איר, אין אדער ווארדס אונז זעהן מיר, מצד שהיא רואה אוכלת, פון די רעכטע זייט לאמיר זאגן עסט זי יא, ומצד שאינה רואה אינה אוכלת, פארוואס ווייל ווען זי קען נישט זעהן די עסן, עסט זי נישט, ממילא עסט זי נאר אויף די רעכטע זייט. וועט אי נישט שטיין נודות אחת של יין ואחת של שמן, ווייס איך ווייל ס'טראפט אראפ פון ביידע זייטן, און אונז זעהן מיר של יין מטפטף ווי שעקייעט, וויין וויטש איז מאטש מאר וואטער בעיסד איז מאטש לייטער ווערט עס איינגעזאפט זייער שנעל אין די ערד, דזשאסט לייק קלארע וויין ווערט איינגעזאפט זייער שנעל, ווי של שמן מטפטף איז סאפט, איט פלאוטס, איטס סאו טיק, ס'ווערט נישט איינגעזאפט ממילא ווייס איך אז דאס איז אויל, און שניידן לידים המנהיגים עושה אחד נח לי ואחד לישראל, דאס ווייס איך פון די סימן וויאזוי זיי זענען ארויסגעגאנגען אשר יצא אויפן וועג. נוכרי נפנה לדרך אן קיין שום צניעות אויפן וועג, וישראל נפנה לצדדן אזוי ווי א ערליכע איד טוט באהאלטענערהייט. רודף אחריים האט ער זיך אויפגעכאפט צו די צוויי אין מוצא כדבריהם, ער האט געטראפן אזוי ווי זייערע ווערטער, ער האט טשעקט אלע דיטעילס און ער האט קאנפירמד, באין שוקל על ראשו ער האט זיי געקושט אויפן שטערן ויביאן לביתו ער האט זיי געברענגט צו זייער הויז ועשה להם סעודה גדולה ער האט געמאכט א גרויסע סעודה והיו מרקד לפניהם ער האט געטאנצן פאר זיי ואמרן ער האט געזאגט, ברוך שברך בזרעו של אברהם, געלויבט איז דער וואס האט געטשאזן אין די קינדער פון אברהם און אויס נעמען חכמתו א געבן פון זיין קלוגשאפט, און וכל מקום שהן הלכו נעשן צרן לאדוניהם ער פטרן האט זיי ארויס געלאזט והלכו לבתיהם לשלום. רש י ברענגט, תוס' ברענגט צו אביסל מער פרטים וואס איז געווען דארט, נאכדעם ווען ער האט זיי געברענגט צו זייער הויז האט ער געזאגט, האבן זיי געזאגט, ס'זעהט אויס ווי אונזער האר, דער וואס האט אונז געקויפט, האט אביסל די צורה פון די, פון די, פון די וויין וועיטער, ווי אזוי רופן עס, די וויין מייסטער ביי די קעניג. איז דער דער פאנגער געגאנגען צו זיין מאמע פרעגן וואס איז געווען די מעשה מיט די וויין סוחר, האט זי געזאגט אז איך וויל נישט זאגן, האט זי געזאגט טאמער די גייסט מיר נישט דערציילן גיי איך דיר הרג'ענען, א וועג ווי אזוי מען רעדט צו א גוי'אישן מאמע, האט זי דערציילט אז ס'איז געשטאנען אונטער די חופה, די מאן איז ארויס געגאנגען פאר א מינוט, איז געקומען דער מיניסטער פון די קעניג און ער האט געוואוינט מיט איר און זי איז געווארן טראגעדיג פון אים און פון דעם ביסטו געבוירן געווארן. האט ער געגעבן דארטן אביסל פלייש, האבן די אידן געזאגט אז די פלייש האט א טעיסט אזוי ווי א כלב, איז ער געגאנגען פרעגן די מאמע וואס איז די מעשה מיט די פלייש, טאמער העסטו מיר נישט זאגן אז איך טאר הרג'נען, האט זי געזאגט אז איך האב געהאט איין שעפעלע און ס'איז געשטארבן, די מאמע איז געשטארבן, האב איך געגעבן די שעפעלע צו זייגן פון א הונט. ער האט זיי געברענגט וויין, האט ער געזאגט אז דער וויין האט א טעם פון א טויטע, איז ער געגאנגען פרעגן די מאמע, האט זי געזאגט, דאס איז דער וויין שטאק איז געוואקסן ביי דיין טאטע'ס קבר, האט ער געגעבן, די נעקסטע זאך איז ער געגאנגען פרעגן די מאמע, האט זי געזאגט אז יא דאס איז, בקיצור דער וויין איז פון די קבר, האט ער געגעבן אסאך געלט און זיי געקושט, און דאס איז די ענד פון די מעשה, די מער פרטים פון די מעשה, און אזוי האט ער זיי ארויסגעלאזט, נפטרים והלכו לבתיהם לשלום. וועלכע תוספות?
ווי איז דער תוספות?
אלעס פרעגט ער, אלעס האט ער געהאט טראסט מיך נישט. אקעי, להלן העתקות התוספות על הגירסא שלפנינו אין פרישא על פי הספרים הנזכרים. יעצט ווילסטו זען וועלכע ספרים? א גאנצע בארג פון ספרים. ווען די האסט איבעריגע צייט עס איבערחזר'ן שפעטער אינדערהיים וועסטו טשעקן מיט א ארטסקרול אנשטאטס די מסופתא גמרא און דעטס וואן אוו די ריזענס פארוואס אונז זיצט מיר מיט א בלויע גמרא און נישט מיט א ברוינע גמרא. שוין, בוכאי ספקא בעלינו. די דאפעלטע לשון בוכאי ספקא איז וואס איז געווען די צוויי מאל וויינען. וואס איז די דאבל לשון פון צוויי מאל וויינען? שתי בכיות עלו לי למה, וואס איז די צוויי מאל וויינען אמר רבא אמר ר' יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני, ביי לילה וואס מרמז אויף די נאכט על עסקי לילה, אויף די גזירה וואס איז געשען וועגן די עבירה וואס איז געשען ביינאכט, שניהם אזוי שטייט אין ביי די פרשה פון מרגלים, די אידן האבן געגלייבט די לשון הרע וואס די מרגלים האבן געזאגט וועגן ארץ ישראל מען גייט נישט קענען אייננעמען, שטייט אין פסוק ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכי העם בלילה ההיא, זיי האבן אלע געוויינט יענע נאכט. היות זיי האבן געוויינט דארטן א בכיה של חינם, נישט ריכטיג, זיי האבן געדארפט גלייבן די אייבערשטער'ס צוזאג, ממילא איז נגזר געווארן א גזירה ל ל א בכיה לדורות. אמר רבא בן רבי יוחנן עושה היום יענע טאג ליל תשעה באב היה, אין אדער ווארדס, מען איז אנגעקומען צוריק ערב תשעה באב און די וויינען איז געווען תשעה באב אליינס. אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חינם, עס איז געמיינט א בכיה פון שכנים, ואני אקטע להם, איך וועל זיי געבן א עונש בכיה לדורות, ס'וועט בלייבן א בכיה לדורות, די תשעה באב איז געבליבן שוין באשטימט פאר וויינען. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה קולו נשמע, איינער וואס וויינט ביינאכט הערט די קול סאך בעסער, איי געס ס'איז נישטא קיין טרעקטארס און טראקס וואס פארן בייטאג וואס שטערן די נויז, און ווען מען וויינט ביינאכט איז עס סאך קלארער, דא שטייט איין לא מנחם, ס'איז מעורר רחמנות אין אנדערע, דער וואס הערט אויס הערט ווערט מסעודה און וויינט מיט, דבר אחר בלילה, קול הבוכה בלילה, שכל הבוכה בלילה, יעדער איינער וואס וויינט ביינאכט כוכבים ומזלות בויכען עמו, וויינען מיטן דעם זיי האבן אויך רחמנות. טוב ורחב הלילו, שכל הבוחר בלילה, השמעי הקול הבוכי כנגדו, דער וואס מ'הערט אים וויינען, וויינט מיט, מ'ווערט אימאשענעל, מ'ווערט סאפטענד אפ און מ'וויינט מיט מיט דער וואס וויינט. מעשה באישו אח, עס איז געווען א מעשה פון א פרוי, שכנתו של ר' גמליאל, זי איז געווען א נייבער פון ר' גמליאל, שמת בנה, איר זון איז נפטר געווארן רחמנא לצלן, והיתה בוכה עליו בלילה, זי האט געקלאגט אויף אים ביינאכט, שמע ר' גמליאל קולה, איר בכה כנגדו, ער האט געוויינט אויך אגענס צוזאמען מיט איר, עד שנשלי ריסי עיניו, אדער זענען ארויסגעפאלן, אדער געהאט פאלדעד אפ, פון אסאך וויינען, דער משל לערנט אז די וויינען פון די פרוי האט אים מעורר געווען צו וויינען אויפן גלות השכינה. אין בארא פארק אין באבוב איז געווען א איד געהייסן רבי יעקב קעלנער, האט נישט געהאט קיין קינדער נאך די מלחמה, און ווען ער איז נפטר געווארן איז די אלמנה פלעגט קומען צו די באבובער ראש חנוכה און וויינען כסדר זיך אויסוויינען, זי האט נישט קיין קינדער, אפי' ביטער אין גורל, און די ראש חנוכה פלעגט מיטוויינען מיט איר, און ס'איז געשען, ס'איז געווארן מער און מער אפט. לגבי רבי שמואל הורוויץ זכרונו לברכה האט ער געוואלט אל הלאס, גענוג איז גענוג, ווייסט וויפיל די שטיצער מאכן דערויף וויינען, גענוג, האט ר' זכרונו לברכה איר געזאגט לאז איר לאז איר, ווען זי קומט דערמאן איך מיך פון די צער השכינה, הוי סוכה אלמנה, ווי די שכינה קוקט צו זי נעבעך אליינס, אזוי ווי זי פילט אליינס אז שטייען אליינס אן קיין קינדער אן קיין אן קיין אחים אן קיין מאן, אזוי קוקט די שכינה אויף אונז צו זיין נעבעך אינגאנצן אליינס, עס איז מעורר די רחמי שמים און געבעטן אויף די חורבן. דער מוכר יקירי בית תלמידיו, די קינדער האבן געזען ווי רבי גמליאל איז געווען אזוי פארוויינט, והוציאו משכנותיו, מען האט איר געבעטן הלו וויל אויס סופליי יו וויט אן אפארטמענט באט איטס נאט דעט, דער רבי קען עס נישט אויסהאלטן, זיי אזוי גוט, טרעף דיך א צווייטע דירה, מסתמא האבן זיי צוגעהאלפן געבן א שענערע דירה, מיט א נייע קאוטש, אבער מען האט איבערגערעדט זי זאל זיך אוועקרוקן פון דארט. שטייט אין פסוק אין איכה, ודי משא על לחי אויף איר באק, אמר רבא אמר רבי יוחנן, דאס ירושלים איז אזוי ווי כאישה שבוכה על בעל נעריה, אזוי ווי א מאן וואס איז, א יונגערמאן וואס הייסט א, גלייך נאך די חתונה, דעמאלס איז די די די די ווייטאג אזוי שטארק, די משל זאגט אז פאר דעם ווען מען וועט תשובה טון און די אייבערשטער גייט אונז צוריק ברענגען, עט די שמחה זיין אזוי ווי אשת נעריו, שטייט אין פסוק הוי אמר ה' זכרתי לך חסד, נישט סתם, נאר נערייך, אזוי ווי אהבת כלילות אויך, די אלטימעט אהבה וואס איז געווען, און ממילא זעהן מיר אז. ס'איז גערעכנט אזוי ווי די די די פעין די אבילות פון כנסת ישראל אויף די ריכיגע שכינות נעמער אלי וויינס כנסת ישראל זאל וויינען כבשילו חגיר עסק אויף וועמען על בעל נעירהו אויף איר יונגערמאן הוי צורהו לראש אמר רבא אמר רבי יוחנן כל המעצר לישראל דער וואס פייניגט נאר די אידן נעשה ראש ווערט ער גרויס ס'גייט ארויפקומען ער גייט עולה זיין לגדולה. שטייט לגבי די צרות וואס עשור האט געמאכט פאר ישראל כי לא מיאוס ער ווערט נישט מיד לאשר מצעק לו דער וואס האט געפייניגט כלל ישראל דער וואס פייניגט כלל ישראל ווערט נישט מיד דער קעניג עשור האט פארטריבן די אידן איינמאל און נאכאמאל און יעצט די דריטע מאל און מיט דעם אלעם ווערט ער נישט מיד כעשור ראשון ווען דער מלך עשור האט פארטריבן דארטן ס'איז סימילער צו ווען ער האט פארטריבן די ערשטע גלות היי כל ארצות ווילן וארצות נפתלי קודם האט מען אנגעהויבן מיט דיע צוויי שבטים און יעצט האט ער פארטריבן נאר די שבט, די שבטים וואס זיצן לעבן ביי די עבר הירדן, אבער והוא אחרון הכפית, די לעצטע מאל, די דריטע מאל, דאס איז סנחריב, ער גייט פארטרייבן סאך מער, ער גייט פארטרייבן גאנץ כלל ישראל, קומט אויס די דריי גליות זענען געווען דרך הים, דאס איז געווען ארץ נפתלי וואס איז ביי די ים פון טבריה און ארץ זבולון וואס זענען ביי די בארער פון ביי די חוף פון די ים הגדול, דאס איז געווען די ערשטע גלות, עבר הירדן, דאס איז געווען די צווייטע, און גליל הגוים, דאס איז גאנץ ארץ ישראל, דאס איז ראולד אפ, גאנץ כלל ישראל, דאס איז די דריטע גלות. אמר רבא אמר רבי יוחנן, לא מיאוס לאשה מצעק לה, כל המייצג לישראל אינו עוף, ער ווערט נישט מיד, היות דער מייצג לישראל, ווער שיקט אים? דער אייבערשטער שיקט אים, דער אייבערשטער שיקט מקץ צו שטראפן די אידן, אדער זיי צוריק צו ברענגען צו תשובה, געבט דער אייבערשטער א כח זיי זאלן נישט ווערן מיד, זיי זאלן עס טון, פארוואס עס האט נישט קיין שייכות מיט טבע, בטבע וואלט א מענטש געווארן שוואך און מיד, אבער היות עס קומט פון דער אייבערשטער ווערט ער נישט מיד. לא יהיה עליכם כל עוברי הדרך, ווי ירמי' הנביא קומט דארטן וויינען וועגן די חורבן פאר די אידן, זיי האבן נישט נישט געפילט אויף זייער אייגענע פלייש, ער האט זיי דערציילט, האט ער צוגעלייגט די ווערטער לא יהיה עליכם, ס'זאל נישט זיין אויף וועם. אמר רבא אמר רבי יוחנן מכאן לקובלנה מן התורה, פון דא זעהן מיר א מקור פון א פסוק, אזוי ווי א מסורה, ווען א מענטש איז מודיע וועגן א צרה וואס איז געשען צו זיין חבר, זאל ער זאגן, ס'זאל נישט קומען אויף דיר, דאס איז די מקור צו זאגן לא יהיו עליני, לא יהיה עליכם, רחמנא לצלן, רחמנא לשייזוון, השם ישמריני, השם ירחם, די אלע לשונות, דאס איז די מקור צו דער גמרא. כל עוברי הדרך האבן ר' עמרם און ר' ירושלים האט געזאגט עשאיני כעוברי אל דת, האסט מיר צוגעגליכן צו די מענטשן פון סדום וואס זיי האבן עובר געווען אל הדת, רב דרש'נט פון דעם וואס שטייט נישט הולכי דרך, ס'שטייט עוברי דרך, ס'מיינט פאר די וואס גייען אוועק פון די גלייכע וועג, ס'די אנשי סדום הייסן עוברי הדת, זיי זענען אוועק געגאנגען ווייל דעי ווענט אוועי פון אלל יומעניטי, זיי האבן געטון זאכן וואס די שכל זאגט מען זאל זיך אויפפירן אזוי פשוט זיין מענטשליך און זיי זענען געגאנגען פארקערט, זיי האבן געטון ממש פארקערט, די אלי וסתום כסף ביי סדום שטייט אין פסוק והשם המטיר על סדום גופרית ואש, דער אייבערשטער האט עס געמאכט רעגענען, ועל ירושלים כסיב מי מרים שלח אש בעצמות אבי ירדנו און ער האט עס פארברענט ווי גומר, זעה וואס ירושלים איז פארברענט געווארן מיט פייער אזוי ווי סדום, אבער ס'שטייט אין פסוק ויגל עוון בת עמי מה חטא סדום, די עבירה פון ירושלים איז equal אדער ערגער ווי די אנשי סדום, אבער לכאורה וכי מעשה פנים יש בה דבר, וויאזוי שטימט אז די אייבערשטער האט געמאכט אזוי ווי פעיוואריטיזם לגבי ירושלים, פארוואס סדום האט מען איבערגעדרייט אינגאנצן און ירושלים נישט? סאו די רש אין די צווייטע פשט זאגט אז ביי סדום שטייט הימתיר השם, די אייבערשטער אליינס האט עס געטון בכבודו ועצמו והשם הימתיר, ביי ירושלים שטייט שלח איש, ער האט עס געטון דורך א שליח, ווי איז דאס יושר, אויב די עבירה איז געווען די זעלבע, לכאורה וואלט עס געדארפט זיין פונקט אזוי ביי ירושלים, נאך מער, אז מען קוקט אריין ביי סדום שטייט גפרית ואיש, צוויי זאכן, ביי ירושלים שטייט נאר איש. איינער פון זיי, פארוואס זאל זיין פעיווארטיזם אויף ירושלים, אמר רבא אמר רבי יוחנן, מיט די יסיידעס געווען א ספעשל גוטסקייט, הוסף בירושלים שלא הוסף בסדום, דער לבסדום כסוף, הנה זה היו אבוין סדום א חוסך, זיין שוועסטער סדום האט זיך אזוי אויפגעפירט גאון סבת לחם, זיי האבן געהאט גאר אסאך ברויט, אבער, ויעד עני ואביון לא החזיקו וגוים, זיי האבן גארנישט זיך אויפגעפירט מיט רעגולער נעטשרול רחמנות, זיי האבן געהאט א לאגער, זיי האבן געהאט אלץ, ס'האט זיי גארנישט געפעלט, זיי האבן געהאט צו עסן און פרעסן וויפיל סארטן זיי האבן נאר געוואלט, אבער געבן פאר א צווייטן, דאס נישט. הנה בירושלים כסוף, ידי נשים רחמניות תשלי ילדיהן, הוי לברות לאמור, אין אנדער ווארדס זיי האבן געגעבן זייער אייגענע קינדער אבער זיי האבן עס נישט געשערט מיט די אנדערע, די ווארט איז אפילו די אייגענע קינדער האבן זיי רחמנות געהאט אויף זייער חבר'טעס און געגעבן זייערע אייגענע קינדער צו עסן פאר זיי, די רחמנות וואס איז געווען אין ירושלים האט מכבד געווען אביסל און ס'האט געראטוועט מען זאל נישט איבערדרייען די שטאט אזוי ווי מ'האט געטון צו סדום. סילא כל אבירי אלי והשם ברכבי, די אייבערשטער האט געטון די צו אלע אבירי ישראל, די אלע שטארקע פון די אידן האט זיי געפרעסט און אויסגעטרויטן געמאכט אזוי ווי א ראוד, אויסגעפלאסטערט א וועג, סילא סולי סולי לרוחב, יא די אויסגעטרויטן א וועג אזוי ווי ווען מען טרעט אסאך דאס איז מען גלייכט אויס די וועגן קודם שאומר לך ואירוי נפסלו מטבע ז די מטבע איז געווארן אויסגעמעקט ווי א מטבע וואס איז פסול געווארן איז סמוטד אוט איט דאזענט האוו עני עלעוועישאנס ס'איז גארנישט ווערד פצי אלי' פיהם די פיינס פון שלמה האבן געזאגט זיי האבן חוזק געמאכט זיי האבן געזאגט א פסוק נאר די פסוק הייבט זיך אן מיט א פי' די נעקסטע פסוק הייבט זיך אן מיט א עין נאר אלע אנדערע פסוקים גייען מיט די סדר פון אלף בית און די נעקסטע פרק איז אויך די אנדערע פרקים איז אלעמאל פי' פאר עיין, וואס איז פשט? פארוואס איז פיי פאר עיין? אמר רבא אמר רבי יוחנן בשביל מה היתכן פיי לעיין ברוב פרקי איכה, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם, זיי האבן גענוצט זייער מויל, זיי האבן גענוצט אלס פיי, מה שלא ראו בעיניהם, זאכן וואס זיי האבן נישט געזען מיט די אויג, וואס איז מרומז אין די עיין, די פיי איז מרמז אויף די מויל, די עיין איז מרמז אויף די אויג, זיי האבן ארויסגעברענגט שקר אויף ארץ ישראל, און ממילא ביי די חורבן האט ירמי' דאס מרמז געווען פאר די חטא פון מרגלים, די עבירה פון די מרגלים, זיי האבן גערעדט לשון הרע אויף ארץ ישראל, אנדערש ווי וואס זיי האבן געזען. נאך שטייט אין תהלים אויך ליי עמי אכלי לחם השם לא כראוי, סאו פשוט פשט מיינט אז די שרי ישראל די וואס פייניגען די אידן די אוכלי עמי האבן געמאכט א גרויסע סעודה א גרויסע משתה לכבוד זייער געווינען די מלחמה אכלי לחם און זיי האבן נישט געטראכט פאר א סעקונד אז ס'קומט פון די אייבערשטער השם לא כראוי זיי האבן גארנישט דערמאנט די אייבערשטער בשעת מעשה. אבער כל האוכל מלחמו של ישראל, דער וואס גנב'עט פון אידן, דער וואס נעמט אוועק פון די אידן און עסט אויף זייערע זאכן, טועם טעם לחם, האט געוואלדיג הנאה פון זייערע סידור. אבער וש ש אינו אוכל מלחמו של ישראל, דער וואס נעמט נישט צו פון אידן, אינו טועם טעם לחם, די הנאה פון, צו א ספעשל הנאה פאר די גוים, הנאה צו גנב'נען פון די אידן. נאו, די תורת חיים איז מסביר אז די דריי זאכן, די דריי צרות וואס זענען דערמאנט דא ביי די ביי אידן וואס רבי יוחנן האט גע'דרש'נט, זענען אלץ קאנעקטעד. אלץ וואס מ'האט אנגעהויבן אז כל המעיץ על העם, דער וואס פייניגט אידן נעשה רעש, דער וואס פייניגט אידן ווערט נישט מיד, דער וואס עסט די ברויט פון די אידן איז דא א ספעשלער טעם, אלץ זענען אינקלודעד א ספעשל כח וואס די אייבערשטער געבט פאר די שרי ישראל, די וואס פארנאגט די אידן ווייל זיי זענען זיינע שלוחים, מען זאל נישט ווערן מיד, מען זאל עס אינדזשויען מער, זיי זאלן ווערן א רעש, זאגט די אייבערשטער, דאס איז די כח וואס איך געב דיך ווייל די האסט געטוסט מיין רצון. השם לא כראוי, וואס הייסט השם לא כראוי, ר' אברהם מאיעלי א דיינים, זיי האבן אויסגעדרייט די הלכה, זיי האבן נישט געפסקנט ריכטיג, און שמואל המר דאס האט צוגעברענגט אז די פיינט זאלן גיין, די אידן זאלן גיין צו זייערע פיינט, בשמי לא מאי לי מלמדי תינוקות, די מלמדים האבן נישט געלערנט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער גענומען די ברויט פון די אידן און געגעבן פאר זייערע פיינט. אין תהילים שטייט אין קאפיטל קי ז, ויסערבי בגוים, מ'האט זיך אויסגעמישט צווישן די גוים ועל יונדי מעשיהם, און על פי פשטות מיינט עס אז די אידן האבן געלערנט פון זייער שלעכטע מעשים פון די גוים. אבער דער רב ר' זישע פרעגט, לכאורה וואלט געווען מער א צוגעפאסטע לשון, וילמדי ממעשיהם, זיי האבן זיך אפגעלערנט פון זייערע מעשים, וואס מיינט וילמדי ממעשיהם זיי האבן געלערנט זייערע וועגן? זאגט דער רבי רבי זישע, איינע פון די פראבלעמען פון וואוינען צווישן גוים בעלי עבירה איז נישט נאר מ'לערנט זיך אפ זייער וועגן ווי אזוי צו טון א עבירה, נאר די עצם עבירה וואס א גוי טוט טשעינדזשט די אקסידזשען, טשעינדזשט די לופט ווי מ'לעבט, און דאס מאכט אז א מענטש זאל זיך נישט אויפפירן איידל, די סביבה האט א השפעה, נישט נאר א רוחניות'דיגע השפעה נאר ליטערלי א פיזיקאלע השפעה, דאס איז ווייל ילמדו מעשיהם, די דאס אליינס, זייער וועגן אליינס האט גורם געווען א טשעינדזש אין די עבירה דורך אטעמען די לופט, און פארדעם בני ישראל, וואס די ערליכע, האבן אלעמאל געטרייט מיט וואס זיי האבן נאר געקענט, זיי האבן געלויכט ווען למשל אקעגן תועבה, איי וואס גייט דיך אן וואס די גוי טוט, יא ס'גייט אונז אן, ווייל ס'מאכט קאליע די לופט, ס'האט השפעה אויף די לופט וואס מ'טוט און דאס ברענגט אריין א השפעה, און זיכער איז דא די נישט ערליכע אידן וואס לערנען זיך אפ פון זיי, אבער אפילו פאר די ערליכע אליינס איז אונזערע פרשה אליינס, ס'איז נוגע פאר אונז אליינס. ס'שטייט אין ספרים הקדושים דאס איז פשט אין פסוק אין די וואך אין די פרשה, ואם נפש אחת תחטא, א מענטש גייט זינדיגען, א ערליכע איד גייט זינדיגען, וואס איז דער גורם צו דעם, וואס האט עס צוגעברענגט, מיי עם הארץ, די גוים האבן צוגעברענגט אז די איד זאל נכשל ווערן אין די עבירה בשוגג, פאר דעם איז ספעשל כדי זיך צו דרייען צווישן גוטע אידן, פארשטייט זיך אין א בית מדרש, צו קומען לערנען אין פערסאן אין א בית מדרש, עקספעשעלי פאר פסח ווער איטס א סעיפטי אישו עז וועל, סא א סגולה פאר שלום בית, און אן דעט נאוט, העוו א וואנדערפול איווענינג און טענק יו פאר ליסטענינג, און מזל טוב שלום פסח לכבוד די חתונה.